Hello guys! Croeso nôl i Pop Tea! Mae'r haf wedi mynd. Ond pwyd o facso, mae hwnna'n golygu bod yn bryd i ni swatio y fed siocled poeth a edrych mlaen i'r Nadolig! Ha! Ond pwyd o facso, dim fideo Nadolig sydd gyda fi i chi heddi, ond fideo steilio! Nawr fi'n siŵr bod chi fel fi gyda llwyth o ddillad haf jyst yn iste yn eich cwpwrdd dillad chi, a newch chi siŵr o fod ddim gwisgo nhw tan haf nesa. Ond na beth fi am ddangos i chi heddi yw shwt i steilio eich dillad haf chi er mwyn gwisgo nhw yn tymor y gaeaf! Beth am i chi danysgrifio i Popty, hoffi'r fideo yma a gwasgu'r gloch fach notification. Reit! Mlaen â ni 'da'r fideo! Fi 'di steilio y wisg yma o amgylch y sgert gorgeous yma. Um, mae'n werdd, mae dydi batrymau bloda arni. Nawr fel hyn fydden ni'n gwisgo hi, sa hi'n braf tu allan. Da sandals, rhyw dop plaen di neu rhyw festop, par o spectol hael a fydden ni'n barod i fynd. Ond yn amlwg, tiw'r tywydd yn fla rhagor. Felly, fydden ni'n steilio hon gyda pâr o bŵts du, unrhyw fath o bŵts yn mynd yn gret gyda'r math yma o sgert, a unrhyw liw hefyd, so chi bŵts gwyn, du, gwyrdd, be bynnag, unrhyw liw yn gret. Uh, pâr o deit trwchus yn amlwg. Wedyn, fi di paru hwn gyda siwmper wen, wlanog, ond fi'n meddwl bydde siwmper ddu, navy, piws, unrhyw beth plaen yn mynd yn gret gyda hwn. Mae gwyrdd yn mynd gyda lot o bethau, felly um, yeah, allwch chi gael get away gyda unrhyw liw. Fi hefyd, jyst i glymu pethau at ei gilydd, di ychwanegu bag bach di, a beret, bach piws a fi'n meddwl bo y wisg yma yn really cool os ych chi jyst yn mynd i gwrdd â ffrindiau neu jyst mynd mas am brunch neu fe fynnag a fi'n really licio'r ffordd mae'r outfit yma di troi allan. Dyma'r wisg nesaf. O'n i'n obsessed da'r wisg yma yn yr haf, yn enwedig pan o'ch chi ddim ffansi gwisgo shorts, oedd um, y trwsus yn ysgafn iawn, Oedd y wasgod yn rili neis, oeddech chi'n edrych yn very put together yn yr wisg yma, a fydden ni fel arfer yn gwisgo hon gyda um, sandals neu trainers, ond yn amlwg eto rhy o'r i na nawr. Felly swapwch y sandals am par o boots eto, Dwi chi'n gallu gweud bod fi'n obsessed â boots yn y fideo yma, ond sy'n byd o bod yna. Wedyn fi wedi rhoi y uh, Cris tri chwarter yma o dan fe, yr un Werdd hyfryd yma, so mae'n rili neis gyda'r glas. Yn amlwg falle bydd eisiau layer arall arnoch chi, felly um, fi wedi rhoi y got wen yma dros ben popeth a wedyn bini bach glas i glymu popeth at ei gilydd. I mean, fi meddwl hwn edrych yn really cute, fel dwi definitely gwisgo hwn um, i fynd allan. Gwisg rhif 3 yw'r ffrog denim really cool yma. Ges i llwyth o wêr mas o hon yn yr haf. Odd hi mor hawdd jyst i dwli mlan, ond fel fi'n gweud, fi ddim eisiau rhoi ti gadw am flwyddyn arall. Felly, beth am ychwanegu top llewys hir? Mae gyda fi'r un hydrefol ryddi pert yma, e, da blodau arno fe. Eto, teit, teit fy ffrind gorau chi adeg yma'r flwyddyn, wedi gadw'r coesau na'n gynnes. Boots eto, a wedyn y got ma, Fyndes i mewn siop elusen am dair punt rhyw bedair mlynedd yn ôl. Bargen! A fi 'di ychwanegu bini bach yy llachar, t'mo', jyst achos yfe? Fi'n meddwl bod e'n edrych yn rili cŵl, a bydden i'n bendant yn gwisgo hwn allan eto. Felly dyma sut bydden i 'di gwisgo hi yn yr haf, a dyma shwt fi'n mynd i wisgo hi yn y gaea. A ni wedi cyrraedd y wisg olaf, sef y slip dress ddi slash navy. Y mam a fi wastad yn cael rhywbeth o debate am ti beth yw'r lliw. Fi meddwl mae navy tywyll yw e, mae hi'n meddwl mae di yw e. Gadwch fi o bod yn y sylwadau. Mae'n really basic ond yn staple da i gael yn eich wardrobe chi. Achos, fel hyn rydyn ni'n gwisgo hi yn yr haf yn amlwg, jyst gyda sandals, par o specs a bag. Ond, pan mae'r gaeaf yn dod, allwch chi roi llewys hir o dan y slip dress, wedyn ychwanegu siwmper, yn amlwg, teits a bŵts, classic, A fi 'di ychwanegu bag llewpart i hwn hefyd, uh, gan bod hi'n um, wisg eitha plaen, mae'n neis cael rhyw fath o batrwm neu lliw ar y bag. Ond wedyn, nes i ffeindio'r got oren hyfryd yma yn fy nghwpwrdd dillad, a fi'n meddwl bod hwn yn ychwanegu lot i'r wisg. A dyna ni am fideo heddi, guys. Gobeithio bod y fideo ma di dangos i chi bod dim angen i chi fynd allan i brynu pethau newydd ar gyfer y geiaf, bod rhan fwyaf o bethau gyda chi yn eich cwpwrdd yn barod, ond i chi edrych. Cofiwch dan ysgrifio i popty, achos fel fi'n gweud, mae gen i llwyth o fideos cyffroes ar y gweill i chi. Cofiwch hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach notification. Ond tan y fideo nesa, twdlŵ!